Allahu tebarek we teala nobatdaky juma gününde edýän we etjek taat-u ybadatlaryňyzy, bu günlerde berýän haýyr-hasanatlaryňyzy, edýän haýyr-hasanatlaryňyzy Öz dergahynda kabul eýläp, kyýamat mahşer gününde rahmet edip, razy bolup, Pygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleýhi we sellemiň şefaatine nail eýlegen bendelerinden aýlandyrsyn. We hergiz Allahu Tagalanyň razylygyna, rahmetine gowuşmaklyk üçin we Pygamber aleýhissalamyň şefaatine nail bolmaklyk üçin şu dünýäde bize näme dogry bolsa, Allahu Tagala şol zatlary bize nesip etsin, Hudaýym. Hormatly musulman doganlar, inşallah bu günki jumamyzda Allahu Tagalanyň nesip etdiginden inşallah maşgala terbiýesi barada, maşgala diýilýän zat näme, maşgalada aýal nähili bolmaly, Maşgalada är nähili bolmaly? Maşgala gurlanda nämeler Maşgalanyň gowy maşgala, sagdyn maşgala, arassa maşgala bolmasy üçin nämeler gerek? Aýal nähili duýgularda bolup, nämäni terbiýä almaly? Är nähili duýgularda, nähili pikirlerde bolup, nähili terbiýe almalydygy barada başardygymyza inşallah size wagyz edip bermeklikçi. Edene-de, eşidene-de amal nesip eder diýip umyt edýäs inşallah.

Sadakallahul azim. Aýatyň manasy şeýle, Hemme zat Allahu Tealanyň gudratynda, hökümindedir. Allah islän adamsyna abraý, dereje berer we abraýyň, berekediň, derejäň ýoluny oňa açyp goýar. Allahu Teala islän adamsyna bela-beter, erbetlik, kynçylyk berer diýýär. Allanyň hemme zada güýji ýetýändir. Innallaha ala kulli şeýin kadir. Aýatyň manasynda belli bolşuna görä, Allahu Teala islän adamsyna abraý berýär, islän adamsyna şeref, bereket berýär, abraýyň, şerefiň, gowulygyň ýollaryny açyp goýýar diýýär. Abraý diýilýän zat, maşgalat bu aýaty getirmekligimiziň sebäbi, abraý diýilýän zat, görýäňmi, aýata görä, Allah islänine abraý-şeref berýär we abraýyň, gowulygyň, şerefiň ýoluny açyk goýýar diýýär. Allah kime isleýär? Allah islänine berýär diýdi-de. Allah Allahy isleýäne şony berýär. Allahy islemek näme? Allahy islemek, Allanyň saňa gowy zat şu, şuny et diýip, seň bähbidiňe buýran gowulyklaryny islemek, Allanyň saňa gowulygyny islemek şu. Sen Allahu Tealanyň ryzasy üçin, eý, şu işleri Allahu Teala maňa buýrupdyr, şu işleri meňe bu dünýäme, o dünýäme maddy-manawy tarapdan maňa haýryma bolansoň şu işleri buýrupdyr diýip, Allahü Tealanyň seniň haýryňa buýran zadyny Allah we üstesine-de şu zatdan razy bolýa, Maňa gowy bolan zatdan Allah razy bolýa diýip, Allanyň ryzasyny gözläp şol gowy zatlara ýapyşsaň, Allah-da saňa gowusyny isleýär-de. Başga aýat-y kerimde Allahü Teala aýdýar-a, Siziň hiç bir eden zadyňyz, zerre ýaljyk eden zadyňyzy boşuna goýmaryn diýýär. Hökman garşylygyny berin, jezasyny. Haýyr bolsun, şer bolsun. Şonuň üçin gowulyk etseň Allahu Teala hökman şu gowulygyň netijesinde jennet kyýamatda jennet barmy? Şo jennetden bir kiçijek bir bölek şu dünýäde gowulygyny hem şu dünýäde görkezýär. Şonuň üçin Allah islänine gowulyk berýän bol, siz gowulygy isläň Allahdan we ýöne dille gowulygy isläp hereketde-de erbet ýolda gezmeli däl. Dille islän gowulygyňy hakykatdan hem saňa gerekligini subut edip, amelde-de, durmuşda-da Herekediňizde-de gowy boljak bolup, gowulygy isläp, gowulygyň ugruna ylgamaly. Ynha, şu bennäme gowulygy dilinde-de isleýär, herekedinde-de şu gowulyk diýip özelenip dur-ow diýip, Allahu tagala saňa şol ýzzaty, şerefi, gowulygy, abraýy nesip edýär we şonuň ýollaryny-da saňa açyp goýýar. Indi abraý diýilýän zat hemişe maşgala bir gerek zat. Maşgalada abraý gerek bolsa, maşgalada agzybir bolmaly. Maşgalaň agzybirligi üçin-de är-aýal öz haklaryny, hukuklaryny bilmeli bolýarlar. Indi şu durmuş, maşgala diýilýän zatlarda Pygamber aleýhisselam näme diýipdir? Iza marartum bi riýadil jenneti farta'u. Pygamber selam aýdýar, Her wagt jennetiň baglaryndan geçip gitmeli bolsaňyz, boş geçmäň, dadyp geçiň diýýär. Her miwäň özüniň bir tagamy bardyr. Şol şol tagamdan sizem dadyp geçseňiz, ahmyrda bolmarsyňyz. Eger datman geçseňiz, ahmyrda bolarsyňyz diýýär Pygamberimiz. Indi şondan nämäni kast edýär? Pygamberimizden soraýarlar, ýa Resulullah, şu dünýädäki jennediň baglary nämelerdir? Jennediň baglary diýip nämä düşünmeli diýýär. Ol bir wagtymyzda Jennediň baglaryna baryň-da, baglarynyň miwelerinden iýip duruň diýip, bir hadys aýdypdy. Onda ola, O jennediň baglary näme diýende, Pygamber salam jogap beripdi, Jennet diň bagy-bossanlyklary, jennediň baglary diýenimiz je, e, mesjit, içinden baryp ir-iýmişinden, miwelerinden iýmeklik-de, içine baryp namaz okap, zikir edip, toba edip, ybadat etmeklikdir. Wagyz etmeklik, wagyz diňlemeklikdir diýipdi. Şunuň ýaly-ak bir hadys bu-da. Meniň şu aýdanymdan maksadym diýipdir Pygamberimiz, musulmanlaryň üýşmeleňi we olaryň ýaşaýşydyr diýipdir. Ýagny öýlenmeklik o-da bir jennediň baglaryndan biri. Hawa, är-aýal bolup, ogul-gyz Allahu tagala nesip etse şol ogul-gyzlary terbiýeläp, ogul-gyzlaryň lezzetini görüp, kiçikä lezzetini görüp, olara Kuran öwredip, olara ahlak öwredip, Olaryňam gowy terbiýe bolup ýetişenden soň il-gündenem Berekella, pylana gowy ogul-gyz ýetişdiripdir diýmeklik bu-da bir jennediň baglaryndan bir miwe. Ana, şony kast etdim diýipdir pygamberimiz. We şol gowy maşgala bolup, gowy ýaşaýyşda bolmak jennediň baglaryndan bir bölek bolsa, bir miwe bolsa, onda erkekler öz hakyny-hukugyny bilmeli.

Aýallaryňyzyň boýnunda hakyňyz kändir, aýallaryňyzyň-da siziň boýnuňyzda haklary kändir diýýär. Erkege-de, aýala-da aýdýar, Erkekler diýýär, siziň aýallaryň öňünde etmeli borçlaryňyz bardyr diýýär. Aýallara-da aýdýar, Aýallar, siziň hem äriňize etmeli borçlaryňyz bardyr diýýär. Şolary öwrenip, bir-biriňize şol hak-hukuklaryňyzy Allah rydasy üçin söýgi bilen ýerine ýetirdiňmi, ana agzybir maşgala-da. Ynha mahabbetli maşgala şon ýaly maşgaladan hem terbiýeli maşgala çykýar diýjema. Pygamber aleyhisselamdan soraýarlar. Ya Resulallah, aýallaryň haky näme diýip soraýarlar. Onda Pygamber aleyhisselam jogap berýär. Hakkul mar'ati ala zevci arba'atun diýär. Onda sahabylar soraýar-da, O aýallaryň bizdäki haky näme? Biz näme hak-hukugymyz bar aýallarymyzyň öňünde? Nämeler etmeli biz aýallarymyza? Näme edemizde aýallarymyzyň öňünde aýallarymyzy razy edip, Allahu tagalaň ryzasyna gowuşybilýäris? diýende, Pygamber sallallahu aleýhi we sellem aýdyp, Her aýalyň adamsynda dört sany haky bardyr diýýär. Aýal maşgalalaryň erkegiň üstünde dört sany haky bar eken. Olar nämeler? An ýahfazaha mineş-şerri wal-belâi. Pygamberimizden sahabalar, Biziň aýallarymyň öňündäki haklarymyz nämedir diýip soranda, onda Pygamberimiz jogap berýär, Erkekleriň aýallaryň öňünde etmeli zady, haky, borjy, Dört sanydyr diýýär. Birlenji, Eý, erkegiň aýalyň öňünde jogapkärçiligi birlenjisi näme? Erkek aýalyň daşynyň galasydyr. Galasy bolmalydyr, goragy bolmalydyr. Ol nika gyýamyzda düşündirýär. Nika gyýlanda kim eger içiňizde nika gyýybilýänler bar bolsa nika gyýýan owala ymamlar gyýýar ýöne adamçylyk bolubiler bir molla işanyň çagasy bolup alym ulama bolup nika gyýýan bolsaňyz Alada adamdan on sekiz müň älemiň diýip şu okalýan zady okaňada razymy razy hawa alyp alyp berwerdiňmi diýişdirip ony goýberäýmeli däl. Düşündirmeli. Oglan. Senden häzir soraýan. Planyň gyzy plan maýyň gyzy planynyň hawa halallyga halallyga jübütlige zeýin şöwherlige Hawa, öz nebsiňe kabul edip aldyňmy diýemde sen-de kabul edip aldym diýip jogap berýäň. Üç gezek aýry-aýry soraýar, aýry-aýry hem jogap berýär. Nämäni kabul edip aldy ol erkek? Şol nika gyýlan sekuntdan, dakykadan beýläk, şol minutdan beýläk Erkek şol aýalyň arynyň, namysynyň iýjeginiň, içjeginiň, şondan boljak çagalarynyň ar-namysynyň, iýjeginiň, içjeginiň, gelejek terbiýesiniň jogapkärçiligini üstüme kabul edip alýan diýdigi şo. Üç sanyk şerti bar diýip öňem aýdyp beripdik nikanyň. Birlenji şerti, erkegiň aýaly, aýalyň-da erkege öýlenmeklige razy bolmaly. Ikilenji şerti şo ikisiniň bir-birine razylygyna iki sany erkek gögerlik musulman adamyň şaýat bolmasy. Üçülenji şerti, erkegiň aýaly öýlenmeklikde, biziň mezhebimizde, ömürlik niýeti bolmaly, aýalyň-da erkege durmuşa çykmaklykda ömürlik niýeti bolmaly. Ondan şony düşündirmeli nika gyýan adam. Şumal sen kabul edip aldym diýdiň, nämäni kabul edip aldyň? Aryna, namysyna, iýjegine, içjegine, geýjegine, şondan boljak çagalaryň-da şonuň ýalak zatlaryna we terbiýesine jogapkärçiligi boýnuma aldym diýdigi şo. Aýalyňa sen terbiýe bermeýänligiň üçin gidip bir günä işlese, ýarysy saňa deň, ýarysyny saňa ýazylar şoň. We aýal maşgalada nebsimi bagş etdim diýýär. Bagş etdiňmi? Bagş etdim. Bagş etdiňmi? Bagş etdim diýip üç gezek jogap berýär. Nämäni bagş etdi aýal maşgala? Aýal maşgalaň beýnisinde aklynda şu düşünje bolmaly. Allahu tebarek we taala biz aýallary erkeklere hyzmat etmeklik üçin ýaratdy. Meniň nesibämde-de şu planyň ogly plana hyzmat etmeklik düşdi. Eý Allahym ömrüm ötünçä şu äre, şu erkege wepaly, dogry, arassa, halal, ahlakly hyzmat etmekligi maňa nesip et diýip dogada bolmaly içinde we bilmeli bagş etdim diýýäni ömrümi şu erkege hyzmat etmeklige bagş etdim diýmeklik şo. Şuny nika gyýan adamlar düşündirmeli. Ol alyp, razymy razy, Allaha Elhamdülillah diýip nika hutbasyny okap goýberäýmeli däl. Hele-hele şu günki ýaşlarymyza eziz doganlar düşündirmeli. Hökman nika gyýan ymam düşündirmede ejesi, kakasy, ýaşulylar düşündirmeli. Erkeklerde kän rol bardyr eziz jemagat. Erkek erkek ýerinde dursa, ejänem ýerinde oturtmany başarar, göwnüne degmänjik, razylygyna degmänjik, razy edipjik, erkek erkek ýerinde dursa, ballysyny-da, eltisini-de, hemmesini ýerinde oturdyp başarar. Biz erkekler hakyky erkek boljakmaly. Musulman göz ýetimindäki erkek boljak bolmalydyk onda. Gaýrat edeýliň inşallah. Hawa, birlanjy näme eken? Erkek aýalynyň daşynyň galasydyr, erkek namysynyň eýesi bolmalydyr, aýal erkegiň namysydyr diýýär. Ikilenji, Wa an yuallime ma tahtaju ileýhi minel ilmi. Ikilenji, erkek adam dinde gerek bolan zatlary, yslam şerigatynda gerek bolan zatlary aýalyna öwretmeli. Ine, aýalym, şul zat halal zatdyr, şu işi etmelidir, şu işi taşlamaly däldir. Özüňem etmelidir, erteki gün Allatagala çaga, ogul-gyz nesip etse, şularam şunuň ýaly halal zatlary öwretmelidir. Şul zatlar haram zatlardyr. Şaýat günümizde sabrmen adamlar az däl. Dünýewiräk sabrmen adamlar. Onuň ol ejesiniň, kakasynyň ýaly mama, papa diýip sowremenrak durmuşda önüp-ösen bolsa, o görgüljik bilýän däldir. Sen öýlendiňmi, ojagyňy getirdiňmi, Aý, ene, bul balaksyz eken, Aý, ene, bu gyňaçsyz eken diýip, oň üstüne gelip o görgülini ürküzmeli däl, oň terbiýesi şeýle. Oň ýasalyşy şeýle. Sen ýumşaklyk bilen gyzym diý, oglum diý. Söý ony, ýumşaklygyna şu zat şeýledir diý-de, o ürküzmede ýumşaklyk bilen şol aýalyň tebigaty nähili edeňde şol gowy terbiýäni, gowy yslam ahlagyny kabul etmeli bolsa türkmeniň milliligi diýilýär. Şu türkmeniň milliligi dolulygyna ýüzde-ýüz yslamdan alýar milliligini. Şu halaly-haramy nähili tebigaty gowy, ýumşak aňsat kabul etjek bolsa ýaltanman şo tipde şoňa öwretmeli. Şoňa düşündirmeli şo zatlary. Ine şu zat halal zatdyr, how, şul zat haram zatdyr, şuny etmeli däldir, şuny etseň Allah Tagala şu dünýede-de gowulygy nesip edýär, o dünýede jennedi nesip edýär, bu zatlardan gaçmalydyr, bu dünýede-de şuň netijesi gowy däl, kyýamatda-da dowzahdyr diýip halaly haramy öwretmeli. Ana erkegiň ikilenji borjy. aýalyna Allatagalaň halal eden zadyna ýapyşmaklygy, haram eden zatlaryndan-da gaçmaklygy öwretmeli. Üçülenji, we an ýet'amahal halali. Üçülenji erkegiň aýalynyň çagalarynyň öňündäki borjy halaldan iýdirmekdir. Erkek gazanjyny hökman halal ýol bilen gazanmalydyr. Näme üçin? Sebäbi Allahu Teala fe in bu-da hadys fe innel lahma iza nabata minel harami yazubu bin nari. Her wagt ynsanyň bedenindäki et haramdan iýmitlense, kyýamatda ol eti ot bilen ýakarlar diýýär. Allah saklasyn, sen çagalaryňa haram iýdirseň, ol haram iýeniňden soňra, o iýen zadyň barýar, gana öwrülýär, gandan soň ete öwrülýär, sen daýawlanýaň. Şol haram lukmadan iýlip edilen et, endamyňy ören et, kyýamat gün ot bilen ýakyp, ýakarlar diýipdir. Şonuň üçin, we bir-de şu bar, ybadatyň mahiýetini etmeklik üçin, ybadatyň manysy saňa dokunmaklyk üçin, ybadaty ýerlikli edip, Allany söýe-söýe, O, Pygamber aleýhissalamyň isleýşi ýaly huşu bilen namaz okamaklyk üçin lukma halal hökman bolmalydyr. Eger lukmaň halal bolmasa namazyň şerbetini, namazyň süýjüsini duýup bilýän dälsiň. Ybraýymy Edehem hazretleri rahmetullahi aleýh ybadatyň lezzetini duýman ugrapdyr. Öňem bir aýdyp beripdik, ýatlatmaklykda bir fazylet bar. Mesjidül Aksa bar gijäň bir wagtynda barýa ybadat edip ugraýa. Gijäň bir wagty kyrk çiltenler gelýä, Allanyň dostlary üç aýda iki rekat namaz okaýarlar. Bu Allanyň dostlaryna bu Ybrahym Edehem hazretleri näme üçin gelenligi, nämäni biljek bolup gelenligi belli bulara. Bu näme? Ybadatymyň manasyny, ybadatymyň şerbetini, süýjüsini duýamak bolýyn. Näme üçin men ybadatymyň şerbetini duýamakkam? Namaz okamda Allahü Tagalaň öňünde ýaly özümi duýamakkam diýip pikirinde-de, olar iki rekat namaz okap bolýarlar, Allanyň dostlary bir-birine sorag berýärler diýýär. Bilýäňizmi, men gysgaldyp aýdýan eziz jemagat, gürrüňim uzyn. Bilýäňizmi, Ybraýym Edhem mesjidiň içinde biri bar, Ybraýym Edhem diýýärler, nämä gelipdir bärik, näme pikirde oturanyny bilýäňizmi diýýär, biri-birine sorag jogap edýär Allanyň dostlary. Bilýäs, o Ybraýym Edhem hazretleri ybadatynyň süýjüsini duýman urapdyr, lezzetini duýman urapdyr diýýär. Ha näme üçin ol ybadatynyň lezzetini süýjüsini duýanak? A pylan ýerde ol haram lukma alypdyr. Nirede? A bazarda hurma alypdyr, hurmaň biri ýere gaçypdyr, öz kilesine çekdirilendir öýdüp, onam alyp iýipdir. Özüniňkä goşupdyr. Halbuki o çekilen kiläň içinden däldi, ýere gaçan bir hurmady. Şojagazça oň hakydy, şo haram lukma bolup gitdi. Endamynda şoň şondan ören et bar. Gan aýlanyp dur şo haramdan bolan. Şoň üçin ybadatyň lezzetini duýanak diýip. Ybraýym Edheme bildirmekdi Allahu Tealaň bulardan maksady. Hemen gitdi diýä, daňdan wagtlardy diýä, şol bazarda hurma satýan tanaýady diýä, baryp öýün sorap idäp tapyp, Eýde oglum plan wagt men senden hurma alypdym. Şonda bir hurma ýere gaçanda men özüme çek öz kilämden çekilenden gaçandyr, öz paýymdan gaçandyr öýdüp alypdym. Emma o seňki eken, meňki däl eken diýip şojagça bir hurmaň Razylygyny soratdy ýa razy etdi diýýär. Kim bilýär, bir dirhem berendir, kim bilýär, şeýle razylygyny sorandyr, Onuň ybadatynyň lezzetini duýdy diýýär. Şonuň üçin gelejekde çagalaryňyzam illeriň söýen, halkyň razy bolan görnüşinde ýaşap, halkyň öňünde emri magruw, nehýu anil münker edip, halkyň öňünde halal hon bolaryny isleýän bolsaňyz, özüňiz halal hon boluň we halal iýdiriň. Özüňizem halal iýjek bolmaly, lukmaň halal bolmaly. Çagalaryňy-da halal iýdirmek, aýalyňy we çagalaryňy halal iýdirmek seň üçlenji borjuň eken ezizem aga. We birde alym ulama adamlardan eşdilýän zatlar, Eý bir halal boljak bolýaň ol birden nekä bir ýerde dagy, görýäň Ybraýym Edehem hazretler Allaň dosty bolup-da bilmän bir ýerde haram ýuwudypdyr. Soňra farkyna barypdyr, Äý, men-de bir ahyrzamanyň golaýlan döwründe ýaşaýan, azgynlygyň şöhrat sürýän döwründe ýaşaýan, näçe garşysyna göreşseňem ýene bir haramzatlaryň kämahal bir ýüze çykýan döwründe ýaşaýan, birden dagy ýalňyşyp halal, haram iýen bolaýmaýyn diýýän bolsaňyz diýipdir alym-ulamalar. Kän zikir ediň diýipdir. Ýa köp Kuran okaň, ýa köp namaz okaň, ýa-da eliňize tesbini alyň-da, Allah, Allah, ýa-da anym salawat, ýa-da subhanallah, ýa alhamdulillah, ýa estagfirullah, ýa la ilahe illallah, la ilahe illallah wahdahu la şerike leh, şu gowy görülen, öwülen, şu zikiri ediň diýilen zikirleri köp sanaň, bilmänden ganyňyza giden haram lukmany ýakar şo zikir diýipdir. Köp zikir ediň, ganyňyzda bilmän näme haram lukma giden bolsa şony ýakjak eken şu. Garaz Allaha munajatdan, Allaha ybadatdan mu'min musulman hiç gaçmaly däl edi jemagat. Indi Birlenji aya erkekleriň aýanyň öňündäki borjy nämedi? Ar namysyna jogapkär bolmak. Ikilenjisi nämedi? Halal-haramy aýalyna-çagalaryna öwretmek, üçülenji nämedi? Olary halal lukma bilen eklemeklik, halal lukma iýdirmeklik çagalaryna. Dördülenji erkegiň aýallarynyň öňündäki borjy, Alla ýazlimaha fe inneha amanatun. Erkek aýalyna zulum etmeli däldir, çünki aýal erkegiň elinde bir amanatdyr diýýär Pygamber aleýhissalam. Pygamber aleýhissalam näme diýýär? Eger diýýär, meniň ümmetümden bir erkek aýalyna nähak ýere el galdyrsa, Biliň, şol nähak ýere urlan urgyny kyýamat gününde Meň elimden otly gürzi bilen şo ummatymdan, şo erkek ummatymy, kim aýalyny nähak ýere uran bolsa, şo aýaly üýşüp, Äriň kim? Pylanyň ogly pylany. Gel bäri. Näme üçin urdyň? Pylany-da üçin. Hakmy hak? Nähakmy? Şo urgyň garşylygyna Pygamber alaýhyssalam otly gürzi bilen seň arkaňy urjak. Kyýamat gününe Pygamber aleýhissalamyň şefagatyny dilemäge aňyrda dursun. Ýa Rabbi, razy bolawor, az-owlak günäsi bar, günäsini geçewor diýmeklige aňyrda dursun. Otly gürziň baryp Pygamberimiziň elinden otly gürze uruljaklardan bolmajak boluň. Kä erkekler bar, gije çagasy aglasa-da, Ýa ça, o çagadyr-da bir aglar ne aýaly bilgeşlin agladyr ýam şon ýaly arz edip gelýänmi-a? Men ärim bilen enşa, a näme boldy? Urýa, näme üçin urýa? Gije turamda çagam aglaýa, şony agladýan, goýdur bileňak diýip urýa diýä. Ondanam bir gürrüň bam-ow. O ça, a sen-de tur-da seň çagaň dälmi ol? Sen-de köşeşdir, sen-de goýdur. Näme kemçilik bilýäňmi çagaňy göterip hüwdi aýdyşmany, ýa çagaňy goýdurşmany? Biderek ýele aýalyny ursalar, Allah saklasyn. Kyýamat güni öňüňizde otly gürzi bilen Resul Allah durandyr oglanlar. Gaty berk duruň. Ýadam şo o çagany ýaşdan, hileyi başdan ýany ine ýanky üçülenji borjy näme diý, ikilenji borjy näme diý? Halal haram öwretmeli. Ana hileyi başdan ýan başdan halal haram öwretmek, başdan ýan urmak diýlen o. Birlanjy, aýal maşgala, Aý bir tazany towlamadyk, bu aýallaň tazany towlagyň etmeýäni ýok. Iň gowusy diýiljek Kurany Kerimde öwlenen aýallar kimler? Pygamber aleýhissalam aýallar dämi? Kurany Kerimde Pygamber aleýhissalam zöwjeleri aýallary siziň eneleriňizdir diýýär Allahu Teala. Resulallahyň aýallary, zöwjeleri. Halbuki, ol aýallar Kuranda Ümmet Muhammediniň eneleri diýip aýdylmasyna ramen, Resulallanyň göwnüne degipdirler-ä. Resulallany rahatsyz edipdirler-ä. Bir gün Pygamber alaýhyssalam şolardan öýkesine Daga çykyp gitdi diýýär, kyrk günläp gelmedi diýýär. Hazreti Abu Bekr Syddyk razyýallahu anh hemme aýallaryna hüňürdäp käýäp, illa-da öz gyzy Aýşe enemize käýäp, pygamberimize baryp töwella baryp alyp gaýdýar pygamber aleýhissalamy. Onuň bu aýallaň ony çala bir eýle-beýle diýip el galdyrybermeli däl, ýumşaklyk bilen, dil bilen, süýji söz bilen. Urmaklygyň ýoly nähili? Urmaklygyň ýoly şeýle. Aýalyňa diýýäň, Aýalym, men şu zady sende halamak. Şu zady etme. Ýani bir zat halaňakda, şony ilki bilen erkegiň borjy ýumşaklyk bilen, söýgi bilen, gülüm, balym diýip, söýgi bilen bir sowgatjyk edýäňmi, bir gowy görýän sözüni diýýäňmi, ýumşaklyk bilen ilki, Şu zady etmäý-dä, bir gowy zat däl şu diýip, ýumşaklyk bilen, söýgi bilenjik güler ýüz bilen aýdýaň. Şonuň üçin gaýrat etmeli, ezizjemal. Indi Pygamber aleýhissalamdan indi erkekleriň aýallaryň öňündäki borjuny aýdandan soň, Pygamberimizden, Ýa Resulallah, erkegiň aýaldaky haky näme? Bu aýallaň meň öňümdäki, biziň öňümizäki borjuny aýtdyň ol, bulaň hem biziň öňümizde borjy bardyr-a diýip, aýallaryň erkegiň öňündäki etmeli borçlaryny Pygamberimizden soraýarlar. Pygamber aleýhissalatu wessalam-da oňa jogap berýär.